Һәм мәхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән башлыйбыз. Әссәләмә галәйкүм, газиз имандашлар! Без сезне бүген Рамазан шәриф айларында үзебезнең Ихлас мәчетебездә ифтар кичәсендә сәламләвебез белән бәхетлебез! Әйе, хәбәрегез булсын ки, бүген Башкортстан мөселманнары Диния назаратына табигъ булган Уфа мәркәзебез Киров районы Ихлас мәхәлләсендә Бер юлы өч балкыштыр. Бүген Ихлас мәчетебезнең хозурында мәчетебезнең асас корылышына хәер-фатихасын бирүче, еллар дәвамында юлыбызны яктыртучы булдыклы эшкуар Салават Хөсәен улы Яналин ифтар ашы бирә. Бүген Ихлас мәчетебезнең кафесында Башкортстан мусулманнары диния назараты мәхәллә мөселманнары өчен ифтар бирә. Ул гына да түгел, Миловка бистәсендәге мөселманнар безнең мәчетебезнең кафесында ифтар бирә. Күрәсез, өч нур бер юлы дип кабул итәбез. Газизләрем, сезнең күңелләрегезгә шушы мәгънәви орлыкларны да саласы килә. Бүген 1941 елында Июнь аеның егерме икесендә икенче Бөтендөнья Ватан сугышы башланды. Бүгенге көн безнең халкыбыз өчен ул матәм көне, ул хәтер һәм кайгы көне. Без мөнәсәбәтеннән файдаланып, олуг халкыбыз каршында, Ватан өчен җанын фида иткән шаһитлар өчен Әл-Фатиха дип догалар кылмактабыз. Шунысы күңелле, бүген Ихлас мәчетебездә ифтар мәҗлесенә безнең мөселман кардәшләребез килгән. Алар арасында күренекле сәнгать әһелләре, безнең коллегаларыбыз, иҗат кешеләре, шагыйрьләр, нәширләр һәм башка күренекле шәхесләр бар. Байракларны байрак иткән өстендәге кандыр. Туфрагы өчен үлсәң далыек, ул ватандыр. Бүген Ватаныбызның зыяллы уллары һәм кызлары һәм Ватан сугышы каһарманнары да бүген арабызда булачак. Әйе, Ватанны сөю ул иманнан дип боерды сөекле пайгамбәребез. Ватан өчен җанын фида итергә теләмәгәннәрнең илләрен, дәүләтләрен бүлгәләгәннәр, юкка чыгарганнар. Ул милләт баткан, алар дәүләтчелекләрен югалтканнар. Бүген безнең хөрриятебез Җәннәт кебек мәмләкәтебез Башкортстанның азатлыгы һәм хөррият өчен һәм аның кадерен белү безнең бүгенге бурычыбыз һәм безнең дини һәм милли вазыйфабыздыр.
Хөрмәтле дуслар!

Был һоклану гына түгел, был олы хөрмәт менән һәрвакытта улар алдында баш иһәк тә әз булыр дип уйлыйм. Икенче яктан үземне бәхетле дип саныйм, чөнки бүген Ихлас мәчетендә мин дөем ашта катнаштым. Ошо ашта катнашып,

Шуга мин шатмын. Шуга мин бәхетле дип исәпләйм үземне. Чөнки минем тойгы, минем уй-фикерем, минем теләгем уларның теләкләре белән барып кушылды. Был һич шикһез Аллаһы Тәгаләгә барып җитер. Ул безне аңлар, ул безне ишетер, үзенең балаларын канат астына алыр дип ышанаһы килә.

Былтыр, унбишенче елда. Утыз ел элек булган бер вакыйга исемдә калган. Егерме икенче июнь булган һаен шул вакыйга нык итеп исемә төшә. Без Башкортстан китап нәшрияты һугыштан кайткан

Онытырга тиеш түгелбез, беркасан да. Ул күңелдә кара күмер булып калган икән, һәм ул каласак мәңгегә. Һәм менә ошо кара күмер булып калган әрнеткеч тойгыларды без үзебезнең балаларыбызга, балаларыбызның балаларына, яшьтәребезгә һеңдерергә тиешбез. Чөнки улар һугышты булдырмаска тиеш. Менә безнең бөтә максатыбыз да дин, әдәбият, мәдәният, сәнгать бер максатта эшләй. Мин шулай күз алдына килтерәм, чөнки шунһыз мөмкин түгел. Безнең алда бер максат, кеше. Кем ул кеше? Кеше ул һезнең менән мин, безнең балаларыбыз, яшь әсәләр, яшь атайлар балалары. Улар безнең киләчәгебез, тормышыбызның киләчәге. Улар безнең дәүләтебезнең нигезе, нигезен какшатмас өчен улар күңелдәрендә ниндидер изгелек орлыктары, Изгелек орлыклары дин менән инә балага, бәләкәйдән индерергә кәрәк. Бәләкәс кенә сактарыннан. Өйдәме ул, мәктәптәме? Менә әле бүген күрдем, мәсеттә, Ихлас мәсетендә бала-чагаларның тулып йөрүе һәм алар бер унбиш-егерме яшькә еткәс, алар шуны искә тотасак. Без шул ифтар намазында булдык. Без шул хәлде күрдек. Үз күзләребез белән күрдек, кичердек. Ул менә аны әйтеп, аңлатып бөтә алмаслык

Шигырьне дә укырга кирәк. Прозаны да укырга кирәк. Дин әдәбиятын да укырга кирәк. Ә дин әдәбиятында шул тиклем бик күп әйберләр язылган. Мин Коръән Кәримде дә укып сыкканмын. Э, урыслардыкын э, Новый Заветты да укып сыккан. Минең эшем шулай булды. Чөнки нәшрияттә гомер буена эшләнем, баш мөхәррир булгач, мин барысын да белергә тиеш идем. Евангелие дигән әйберне дә укыдым, сагыштырып караным. Һәм безнең Коръәнебез ничек кенә булмаһын, ул э, бүгенге көндә Башка сит милләттәр безнең Коръәнебезгә кайтып мосылманлык ала икән, димәк безнең динебез иң югарыһы дип уйлаем. Һәм менә бүгенге бүгенге ифтар мәҗлесендә мин шуга инандым, шул изгеле изге тойгылар белән ултырдым. Мин хатта ниндәй зур җир менән күк арасында үземне хис иткән һымак итеп хис иттем. Ысынлап та, менә Балкыш дигән Туган тел каналында Балкыш дигән канал эшли башлаганы. Менә 16 елның февраль айынан башлап. Һәм ул Балкыш дигән әйбер ул бөтенеһен үз эченә ала. Унда дин тематикасы гына юк. Унда сәнгать тематика ла бар. Һинең күңелеңде балкыта алалар икән, әдәбиятме ул, сәнгатьме ул, йырчымы, биючеме, күңелгә ниндидер бер матурлык тойгы ала икән, дин генә түгел. Ул һинең күңелеңде асты, сафландырды, йөрәгеңә ихлас орлыктар чәчте. Балкыш үзенең максатына тәүге тапшыруыннан ук ирешә ала һәм алачак дип уйлыйм. Мин балкыш тапшыруына нәмә дип уйлыйм? Озын гомер теләем. Ул бик күп кешеләрнең һәр йомала көтеп алган тапшыруы, һәр йомала сәгать сигездә, киске сәгать сигездә мин инде аны көтеп алам. Бүген мәйтәм нинди мәтроһын туранда әйтерләр икән, ниндәй сәнгать туранда, ниндәй әдәбият туранда, ниндәй шигырь, ниндәй язучы, ә ниндәй дин туранда. Ә Ихлас мәсетенең менә яңракына миңа Мөхәммәт Галләм бүләк итте, тәрҗемә иткән бик Зур сөйләм осталыгы, әйе. Чынлап та, ул һезнең гарәп теленнән татарчага аударылган. Ә мин шул вакытта укып чыктым да, үземнең күңелемә, үземнең күңелемнең асылмаган битләрен күрдем. Чынлап та. Уны укып чыкһаң, кеше әз шатланырга тиеш. Мосылман булган кеше. Әз кайгырырга тиеш, әз һөйләргә тиеш, булганына шөкер итергә тиеш, риза булырга тиеш һәм һәр аткан кояшка, һәр көнгә рәхмәт әйтә белергә тиеш. Кис ята икән, кис Аллаһы Тәгаләгә рәхмәт әйтергә тиеш. Ул китапта шундый фикерләр бирелгән. Һәм ул татар телендә. Ә мин аны башкорт телендә күргем килер иде. Ә нигә аны башкасага тәрҗемә итмәскә? Тәрҗемә итеп без аны дәүләт планы аша ла үзебезнең башкорт милләттәшләребезгә бирә алабыз бит. Татар милләтләре генә түгел, ә башкорт милләтләре лә укыган уны. Башкорт балалары укыган. Унда хикмәтле фикерләрдә, фикерләрдә менә тел, һөйләм осталыгында бер ягында гарәп Сә, монда бер яңылыш та юк, бер хилафлык та юк, тикшереп караһалар да була, мына гарәпсәһе, бына татарсаһы, анда бернинди хилафлык юк, гарәп белгән кеше татарсаһын укый да, дөрес тәрҗемә биргән ди. Ә безгә башкача тәрҗемә итү тагы ла иңелрәк, татарсанан гына без тәрҗемә итәчәкбез. Безгә ул иңелгә төшәчәк. Мин Балкыш тапшыруын бик нык ихлас кабул иттем. Мин үзем инде гомер буена мәдәнияттә, әдәбиятта эшләгәс, гомерем нәшрияттә үткәс, Һәрбер яңалыкты, һәрбер менә күңелде яктыртусы, үстерүче, илһамландыручы, сафландыручы, тазартучы һәрбер яңалыкка, һәрбер тапшыруга, һәрбер сахрага ихлас кабул итәм, ихлас кушылам. Балкыш тапшыруына озын гомер теләем.

Безнен туганларыбызнын, милләттәшләребезнен кайгы көне. Һәм без кулларыбызны күтәреп дога кылдык, шул көнләр безгә беркайчанда да кайтмасын. Шундый кайгыны Алла Субхана ва Тәгалә безнен халыгыбызга күрсәтмәсен.

Бу койгыны бергә үтергә Алла насыйп кылсай. Һәм Алла Субхана ва Тәгалә аларнын һәркемнен үлемен шаһит итеп кабул итсәй. Бүген без мәчетләребездә руза тоткан кешеләр. Безнен йөрәкләребезне кайнар йөрәкләребездән теләгән теләкләребезне Аллаһка буйсынып, анардан теләк телибез. Я Раббым, үзен рәхмәтендән бу дөньяда булган шундый канлы сугышларны безгә, безнең балаларыбызга, балаларның балаларыга күрсәтмичә һәм аларның хезмәт иткәнен безнең акылыбыздан бер кайчанда да алмыйча мәңгелеккә хәтеребездә калырга насыйп кылсын.

Журналистларыбыз гына түгел, ә менә яшьләребез дә бизәп тора. Әйтәләр бит, мәчетнең бизәге ул яшьләр дип. Һәм без бүген студиябызга яшьләрне дә чакырдык. Әйе, киләчәкнең бөтен чәчәкләре бүген кулыбызда тоткан орлыкларның эчендә. Алар милләтнең каймагы, алар

Саумысыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген безнең балкыш тапшыруында яңалык. Өр яңа Яшьлек иленең яшьтәше дигән рубрикабыз дөнья күрәчәк. Һәм безнең беренче кунагыбыз Башкорт дәүләт университетының башкорт филологиясе һәм журналистика бүлеге студенты

Э, минең үземнең туган ягым менән шул яктан сыгышым менән булганга бик тә горурланам гөлдәния ничек син дин юлына бастың ничек дингә күчтең ой аллага шөкер минең юлымда изге кешеләр иманлы кешеләр бик күп осран аллага шөкер осра һәм дә осрап тора һәм минең уйлайм инде тәүге дингә килүем минең башлангыч салды ул минең иң беренче атай әсәем Чөнки Аллага шөкер, мине баласактан дин тәрбияле, мине тәрбияләргә тырыштылар. Арттабан инде мин э, тәүге тапкыр мәктәп янында укыганда иман нуры, ягъни сүрәләр, догалар ятлау конкурсына катнаша торгайным. Анда мине безнең авылыбызның абруйлы шәхесе э, Утябаев Гумар Алатай Мәрхүм алып бара торгайны. Ул миңа баш, шул хабакты үстерергә ярдәм итте. Артабан минең Миямаль инәем һәм күрше Нурия инәем һәм минең өчен иң якын кешеләрем миңа һәрвакытта ярдәм булдылар, терәк булдылар. Һәм һәрвакытта алардан мин фәһем, өлге алырга, үрнәк алырга тырыша торгайным инде. Һаман да үсешергә, үсешергә әле тырышам. Яшьләр арасында булган алама гадәтләрне без заман чире дияргә яратабыз. Синең моңа күзаллавың нинди, Гөлдәния?
Әлбәттә, башлап та безнең үзебез өстендә лә һәм үзебезнең җәмгыять өстендә лә эшләргә кәрәк. Эшләр безнең нык күп. Без һәрвакытта да шул заман сире, замана шулай дип, һәрвакытта зарланырга нык яратабыз. Һәм бу эштә без үзебездән башларга кирәк икәнен һәрвакытта онытабыз. Әзрәк безнең әзрәк ялкаулыгыбыз көчлерәк һәм без бөтәбез дә ошо ялкаулыкты, ялкаулыкты еңеп, Яңы көзгә, яңы максатка максатлар куеп, шуга каршы көрәшергә тиешбез. Мин иң артмаган, иң яратмаган насар гадәт ул эскелек. Бигрәк тә ул яшьләр арасында бик нык таралган. Һәм мин уйлаем инде, бул сирдән инде иң беренче спортка һөю тудыру кәрәктер дип уйлаем. Чөнки спортка спорт менә шөгыльләнү ул

Һәм инде шул яктан ничек җиңергә дигәннән үз үз шөгыльләрең, үз яраткан гамәлләрең буенча дуслар табу да шул якны җиңеп чыгарга ярдәм итәдер. Әйе, әлбиттә, чөнки мин тәүге тапкыр, әнә ярты ел элек, ярты ел инде бер яшьләр Төркемнән йөрим, Тирмәнстан дип атала. Онда аек яшьтәр, шундай максатлы яшьтәр йөриләр. Без ошо ярты ел эчендә генә без Ирәмәл, ике тапкыр улар инде Ирәмәл тавына менеп төштек, Кош юлына бардык, Морадым мәмерияһенә бардык. Унан һоң без инде без Башкортстанда безнең ул яшьтәр инде кайда гына йөремәйләр инде, нимә генә күрмәйләр. Мин аларга карап сокланам, улар артыннан ияргә тырышам инде. Улар менән миңа нык күңелле һәм үзем Шул, шул төркемгә йөри башладым инде. Мин үземдә зур үзгәрештә һизә башланым инде. Аллаһуга шөкер, алай да шундай дуслар күп булһын бөтәһенең дә, бердәм булһындар, һәрвакытта ла исән-һау булһындар. Хәзер инде тапшыруыбызның иң кызыклы җиренә җиттек, ул да булса иҗат тукталышы. Белүемчә, Гөлдания, син инде шигырьләр дә иҗат итәсең. Безгә дә, тамашачыларга да үзеңнең шигырьләрең турында сөйләп үт әле, шигырьләреңне ишеттереп үт әле. Мин. Мәктәп вакытыннан шигырьгә әзрәк, шигырьгә әзрәк минең булды инде әзрәк һөю инде. Мин азак кына минем шигырьгә һөюем Аллага шөкер зурайды, күбәйде. Ә минем шигырьләрем инде әзрәк заман, ямгыять турагында, яшьләр турагында һәм мин бигрәк тә хайваннар турагында шигырьләр язарга яратам инде. Һәм сезгә

Һарай мөеше ләял, һарай мөеше ләял. Шулайрак шигырь. Фелдәния, менә синең шигырьләрең нинди тематикага багышланган күбрәк? Мин шигырьләрдә инде, минең шигырьләрем бик күп. Әмма мин мәхәббәт турында шигырьләрем юк инде бөтенләй. Минем күбрәк шигырьләрем проблемаларга арналган инде. Бигрәк тә мин шигырьләремдә әзрәк э, шундай хайвандар менән, кешеләр арасында мөнәсәбәт менән кешегә әзрәк теге уйланырга урын биргем килә. Уйланһын өчен кеше әзрәк

бердәм булһындар, һау булһындар, спорт менән дус булһындар, нәрсә гадәтләрдән һәр вакыт ерак торһындар, исән һау булһындар. Ыслап та байрам безнең урадай бара. Хөрмәтле тамашачылар, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Гөлдания, сиңа да безнең тапшыруыбызга вакыт табып килгәнең өчен бигрәк тә зур рәхмәт ясыйм. Сиңа рәхмәт әйткән.
Хөрмәтле тамашачылар, күрүегезчә, Уфа баш калабыз Ихлас мәчетебезнең хозурындагы бүгенге ифтар кичәсе, бүгенге зыяфәт ул матәм белән дә кушылды. Әһле сөннәт галимнәребез боерганча, динебез исламда өч мәгънәви тамчылар бардыр. Аның беренчесе, ризык, нигъмәт табыр өчен, аның хәләл булуы өчен маңгаебыздан тамган тир тамчысыдыр. Икенчесе, Ватан өчен, милләт һәм дин Исламият өчен шәһит булганнарның кан тамчысыдыр. Өченчесе, кылган гөнаһларыбыз өчен Аллаһ каршында ялваргандагы күз яшьләребезнең тамчысыдыр. Менә шушы мәгънәви һавабыздагы мәгънәви орлыклар шушы тамчылар белән сугарылсын да, илебез Олуг Ватаныбыз Русияне азат һәм хөр булуына бер куәт булып ирешсен дип догалар кылмактабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең бүгенге чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Рамазан айлары бәрәкәтле булсын. Савапларны күбрәк эшләп каралырга тырышыйк. Уразаларның җиңеллеген телим сезгә. Исән-сау булыгыз, гаиләләрегез имин булсын.